ukchuk i a fawinak ah Chin Hill a dang a dihlak kha cu Mirang kuttang ah kan um rih lo i mu ti pomin an tlai hnu kumhra lawng ah thong kha zariat chom kwa panga a lawng kha Chin Hill kha Mirang nen ting Paletwa lei le Yakhain lei kha cu a hlan kum zakhat dengmang ah khan Mirang nih an rak uk i ukchuk i a fawinak dingah tiin Paletwa ram a cheukhat khi Rakhain Hill Tract timi Yakhain Taungtan ti tah ukchuk yi tang an rak chiah. Cu cu atu tiangin a rak khah dream an ti. Yakhain pawl nih khin Paletwa cu kan ta a si ti an chimmi kha si. Asinain Paletwa cu za ah sawmriat nak i a tam kha khumi kanmah Chinmi umnak a si. Mirang nih luatlatji an kan pek i kan an kan pek lai ti hrawng ah khan thong khat zakua sawm thum pasarih ah khan mipi nih Paletwa ram chung i Chin mipi nih kan nih cu tu hnu ahcun independent a si ahcun Chinpi nih kan um lai kan um ṭhan lai ti i mipi nih an rak duhmi a si caah cun Chinpi nih ah a rak lut ṭhanmi a si. Cucaah Yakhain ram i a um Yakhain nih an rak uk tinak si loin Mirang nih an ting i kukchuk i fawinak ah Yakhaing di ta ukchuk i tang an rak chiah ti i khin kei cu ka ka theihmi a si. Cu cu a hmaanmi zong a si tiah ka zum. Cu ruangah tu tiang khi Yakhaing pawl nih cu thami Paletwa tiang kha anmah ram a si tiin a claimmi zong an um. Khami tuanbia a um caah khan tu nai ah A zozo pawl nih AA an va sawmmi hi cu a ṭha lo ngai ah ka hmuh. An palh cikcek ah ka hmuh mah hi. The yak uh, ka ren te hna va sawm se law KIA ka chin te hna va sawm se law a phun dangpi a si lai. An nih nih kha bantuk interest an ngei lo mu. Ya khain pawl nih cu kan ram kan lak ṭhan lai ti i an rak dream mi hidden agenda an ngeimi kha kanmah chung lila nih a sawmtu an va ummi kha a palh tukmi a si a ṭha lo tukmi a si cucaah cun tu cu paletwa lawng a si lo tu kan theih bantukin matupi tiangin mu an rak lak cang i zeitik an kir ṭhan lai an kir an kir lai maw ti zong cu theih khawh si ti lo kan dong zarh khat zarh hnih hrawng ah khan hruaitu pakhat a simi kan khua Indianapolis ah putar kawl kawlmi a si MP a si mu NLD MP a si mah he kan pahnih bia kan i ruah i anih kha tu Magui Tangley mi a si Magui Tangley kawl a si NLD MP a rak tlimi a si khami nih a chimmi cu Yakhaing hi Magui Tang ah zong khi kan ṭih tuk cang a ti Mi an rak lut i an ram khitu i Yakhain pi nei lawng si loin Yakhain khi ram kaupi tu Paletwa Matupi te hna India ram i ṭhut pauh a ngeihnak khawhmi kha Kaladan phetsung siman king umnak kha an tu tuk an ran hiar tukmi kha A va sawmtu kanmah chung i kan um lilai kan um caah khan aw a kuat a lut cang an ti an rak lutmi a si i an kir ṭhan lai maw ti hi ruah ding pakhat a um. Cun pudar nitu na khalmi sa chuk in an rak umtir timi kha cu kei cu khati cun ka ruat lem lo. Zeite cun kan theih bantukin thong kum thong hnih le kum hlei khat hlei hnih ah CNF le eh, u zomin pawl uh, khi tan shui pawl kha nyingchan i ha kha an tua i uh, NCA let mat an rak thu kan ti lai cu khatika CNF nih khan palet wa tiang in kan um lai sakhan kan kan chinpi an an ti an ti ko asinain tan shui le a pawl nih khan an rak ti mi cu zeidah tiah cun palet wa yakhain cu kawl ralhrang pawl nih na ta kha anau na pa kha anau paing taing sit thana chup a si

ah khan a si. Cucaah CNF kha Paletwa khan an rak um khawh lo official in ceasefire an ti zong khan tiin ka rak thei. Cun cu lawng si lo in kha lio ah cun tu nui u to hlan i hlan ah kha cun AA an rak dir ka kha an si i zeizong a siah ning chan i uh, CNF le EE zong cu pehtlaihnak tha ngai an rak ngeimi a si caah khan na le hmuh bantukin sa chuk si loin zeizong a si ah ti uh, kan nak khin paletwar ram lamah khin sit sakhan te hna ya yin kan rak ngei lai ti i an rak halmi kha ena le mu in an rak sian siannak an rak pe ti in ka rak theihmi a si cucu sa chuk i khat ve bantuk i CNF nih a zuar timi kha cu a si lai lo a si a si lo ah ka ruat ko mu cucu si biahalnak kan lut se law e e hi zeitik an loi lai an loi an loi lo ahcun kan buai lai mu ti cu a si kan buai ko lai kan Chin ram kha ee nih anmah nih an bu chukthum nian nain khaingtu kha pawl hi an chim bantuk in hika Chinland zong siseh Kawlram hmun kip ah ralhrang pawl um lo nak ding hi kan do mi a si kan do hnu ah ralhrang pawl an um ti lo ahcun mipi uknak kan pek lai an ti anmah bia chim mi ah an dir a si ahcun an lawi ahcun a tha ko Khami an lawi lo ahcun, an kir lo ahcun, buainak tampi um lai. Kanmah chungah zong khi ning i taktak a um lai lo ti khi a si i zeizong a si ah mah hi Chinmi pawl nih fak ngai i kan ruatmi a hau ti ah khin ka hmuhning a si. Biahalnak pahnihnak kha a si NATO in Turkey ram khi a chuak lai i Iran a bawm lai i Israel khe a tuk lai ti bantuk kha cu tluk cun ka thei lo senan biahalnak um caah tuanbia te hna ka hi chim lai i Turki ram hrimhrim hi tua hin minung million somret panga an si i Turki ram khi amak ngaimi cu ram pakhat a si ram an ram a cheu khi Europe ah um an ram a cheu khi Asia tai ah um mu ka ti kha si i Europe lam deuh khi mi minung cu an tam deuh mu kha tiin ka thei cucu a si caah pathawi ani tha ya Europe lam deuh kha rak si cun pakhat tuan bia ummi cu Second World War lio ah khan Turkey ram nih khin German le Italy kha heh te an rak donak an rak bawm ve. England pawl kha le tangrual pawl kha an rak bawm ve mu. Khatika khan a zeizong a si se tiin NATO pawl nih khan NATO membership ah Second World War a dih thong kha zakwa som nga pahnia NATO member an rak si viar. Asinain European Union nih kha cun luat an siang lo Europe European Union ram ah a hlan pi ah thong kha kwa som ruk pathum ah European Union a si hlan ah EEC an ti European Economic Community ti ah khan associate member cu an rak lut Asinain European Union i Turkey lut ding kha cu an rak duh bal lo. Zeiahtiah cun Turkey ram lawngte kha cu Europe ram ah a cheunak i tam deuh um hman se law Muslim ram an si. Muslim ram an si caah Turkey kha European Union ah member a si ahcun Arab ram vialte Muslim kha Turkey an lut lai i Turkey in kha Europe, Germany, France khi Norway tiang an kal lai refugee an lut tam tuk lai mu ramdang min lut tam tuk lai ti khan rak phang i a lu ding kha an kham an kham i membership sinak kha kum uh, associate full membership candidate kha thong kha zakwa som kwa pakwa an pe asinain an kan kwa ti tampi ne kum thong ni le panga a long European Union member dong chu arak si European member asi hnu a tu tien khi buainak tam tuk khi Turkey ram cha kena chuak European Union um mi tu anti mi bantuk khan Muslim tampi khi an lut i Turkey ram ah kan theih bantukin European Union ram a si ahcun visa passport hau lo i tlawn khawhnak kha si cu mu a member an si ahcun cucaah cun Turkey ram in Muslim tampi Europe an lut i tu cu Germany ah Turki ram in Muslim aktor an um ke ka England ah Norway ram tiang Finland ram tiang in eh, an an an lut ma cha khan buainak harnak tampi an tong te kha tuan bia si se lo zai zong asia tu bia halnak khan ka lut lai i ni tu ram in Turki khe chuak in Iran a bom lai ti chu ka zum lo an duh ngaingai se cun si ni tu nan chuak mai sak a hau lai mu an chuak lai i Iran cu a bawm kho asinain Israel cu cutin an tuah kho ka zum lo zeica cun American nih hin USA nih Israel khi a thih ding cu a lungwa a siang lai lo tu zong kha Mediterranean tipi a mo mi thepin le American sitin bo ngan pipi a hluat cang cun Iran nih a kap lai ti kha phan ca khan American nih protection a tua tu fighter jet fighter a tha cemmi F22 te hna kha a tampi Israel a chia cang Iron Dome an timi uh, anti missile mo kami system zong kha tha ngai na chia piak i Turkey cu Iran bom man se lo uh, American nih Israel ram khi a hum kho lai a ka koi kho lai ti cu ka zumnak a si cu bantukin Turkey cu mai me ngai in a tua lai ti khi ka zum lo na biahalnak pathumnak a kal se lo thantang ralhrang pawl khi ralkap asit an sit ca maw tu tiang let net an chia lo tiah a si khalnak tha ngai pakhat a si maw karen ram lei ah karen ni ram ah la shu lei ah cun mipi ralkap nih an va luh hnawh tikah tlawmpal an kap khin alan phu an thong i let net an cha maw ke bu chuk tiang in than tlang a khin tu tiangin let na chia lo nan um khi an ral tha tuk mo an sit tuk mo ti kha asi kei chu hitin ka ruat an hrut tuk ruang asi ko tia ka mo ko ami an hrut eh, minung thinlung man an ngei kho ti lo an hrut an ri tuk mo bo pakhat asi lai ti khi ka zoom mi asi khuan rot kho ti lo an thi tiangin khitin um dingin an um an tang ko tia ka mu chu chu ka ruat dan a si minung minung zong an si an si ti maw ti zong khi ruat ding pakhat an si i ralkap a sit ral tha ruang a si lo an hrut an hrut tuk ca a si ko tiah khin ka hmu cun khat lei ah cun kanmah chin ralkap pawl nih mipi ralkap pawl nih zong kan theih ding ah cun tha ngai i lem khi a tha amah khan chiat pek mu Tu MNDAA le TNLA pawl, Northern Alliance pawl, khi ti ral an ram an nor khawhnak ralhrang pawl letnet an cha alan phu thong i letnet an cha bu mu chuk bu chuk deng letnet an cha khi ka mu ning ahcun khi prisoner of war policy tha ngai an fehpi khi letnet chiahmi khi ṭha ngai in tangka an bawm si an zohkhen khi an lawiter anmah khua lei ah ṭha ngai ten an lawiter i sittungpan an setsan ning khi a ṭha tuk khikhi kanmah Chinmi zong nih kan cawn awk a ṭha ka ti. Eh, kan dungah video video a rak chuak nan hmu ko le kan hmu ko lai mu. E kha bantuk kha a tam cu ka chim lai lo i kha bantuk kha thil ṭha a si lo. Cucaah cun tu kan kan do thlennak hi khi khi kai than tlang pawl i mihrut pawl maw ralhrang pawl ka ti lai lo khi ralkap mihrut pawl khi kan do mi khi asi lo sanit pyong ding kan do mi asi ca khen khi khi a tha ngai i kan uh, prisoner of war policy zong khi Geneva convention he in lai ngi kan kalpia chun tha ngai kan lem kho chun a tha lai mo ti zong khi ka ruwa me se ka lom